Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti naqra silta mix-xogħlijiet tagħhom imbagħad niddiskutuh. Illum imiss lil Leanne Lul u ħanaqralkom silta minn Gramma. Dan dan il-ktieb rebaħ il-Konkors ta' Kitba Letteratura għaż-Żgħażagħ fl-2014. L-aħħar pubblikazzjoni ta' Leanne Ellul hija traduzzjoni għall-Malti ta' Gosto de ti tal-kittieba Portugiża Fernanda Serrano, Inħobbok, li rebaħ il-Premju Terra Maxka fil-kategorija ta' Traduzzjoni Kotba għat-Tfal fl-2017. Bħala membru ta' Iniziamed, Ellul hija attiva ħafna fix-xena letterarja lokali u fl-2016 rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-aħjar kittieba emerġenti. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Qed nitlef. F'għajn il-mossi tagħha Missis VP. Jien inniżżilha ħafna u issa iktar sejt inniżżilha. Kont, għadni u nibqa'. Jekk hemm xi ħadd li matul sena sħiħa jkollu aptit jagħmel xi ħaġa, fix-xahar tal-Milied imurlu l-aptit għal kollox ukoll. Int imurlek l-aptit għall-ikel. Jien l-aptit ilu li beda jmurli sew. L-aptit trid tnaqqsu mhux iżżidu. Fil-break ma nikolx wisq. X'tagħmlih il-lunch? Il-lunch narmih. Meta jkolli ċans nagħmel. Daqqa ninsa l-lunch, daqqa jaqagħli, daqqa jixxarrabli bl-ilma, u drabi oħra nitħassar lil ħaddieħor mingħajr lunch. Da żgur li tgħaddi mingħajru l-lunch. Dejjem jemmnuni? Naħseb. Dejjem hemm raġuni valida? Dejjem hemm raġuni għala ma nikolx wisq. Markita tagħmel mill-aħjar biex niekol. Dejjem tħallili mill-ikel li jsajru fil-home economics, għax tgħidli li dak tajjeb għas-saħħa. U jien dejjem niżloq mill-biċċa ħelu ħelu. Jekk tmissu ma nkellmekx. Imnalla ma ħadx Home Economics. Erħiela li fil-culture tal-French ħlief dwar l-ikel ma nagħmlux. Insieh. Il-ġimgħa qabel il-vaganzi tal-Milied, Mrs. VP tagħmlilna lezzjoni dwar il-kultura. Mrs. VP ma tafx Akka u niddubita kemm taf li l-Ingliż ma fih x'Akka. Issemmilna xi kantanti Ingliżi bħall-Spice Girls. U ovvjament issemmi lil Posh Spice. Naħlef li ssemmiha għax għandha x'għamma għalfejn ngħidulha hekk. Imma f'wiċċha jibqa' għax kulħadd jibqa' jisma' qisu ma qed jisma' xejn. Semmietha lil Posh Spice hi u tkellmet fuqha u fuq Beckham. U tmelħet biha għax irqiqha stikka u bħalma tagħmel is-soltu spiċċat tparla fuq dat-tfajliet li ma jiklux u ju tparla ma qalgħatx għajnejha minn fuqi. Dik tgħirha lik għax tarak tirqaq. Lill-posh spice inħobbha. U tiekol mhux ma tikolx. Mhux in billi jgħidu. Kulħadd imqabbad magħha. Irridek tiekol inqas minnha ħa ssir isbaħ minnha. Imma taf x'għandha tiekol u kemm u meta u kif. Int tfittex tiekol. Tiekol biżżejjed biex tixba'. U billi jibqagħlek ftit ġuħ ma tkunx waqgħet id-dinja. Tadama. Nofs banana, kuċċarina yogurt light. Żewġ lewżiet. Żewġ karottiet. Cayenne pepper. Ftit sultana. Pezz iced tea. Bela kafè. Tadam iż-żgħir. U tronġa. Lumija, kuċċarina. U ċ-ċirasa fuq il-cake. Imbagħad Toma, jaħraq, riħa, mielaħ, kiesaħ biss, xom biss, ilgħaq biss, qares biss, ħares biss, imbagħad xejn għal ġimgħa biss, ġimgħa biss, biss, biss. Nipprova nsegwi d-ditta tagħha, tazzilma b'tazzilma, u qed nitlef ftit piż. Imma kultant nieqaf nonqos. Il-biċċa hi li nagħmel x'nagħmel dejjem nitlef. L-inqas li nitlef, piż. Bilfors jekk dejjem tiekol! U jekk ma nitlifx, nintilef għax mhux darba jew tnejn noħroġ niġri fejn ġiġi. U tlift naħseb ukoll fuq Victoria. X'inhi Missis VP kompliet issemmi l-ikel Ingliż. Kemm intix irqiqa bħalha? Revision qalet, Biex inġeddu l-memorji tas-safra qalet, To freshen up your memory qalet. Imbagħad l-għalliema tal-Franċiż Miss Antoinette. L-ikel Franċiż donna nsietu. Issemmilna lil ċertu wieħed Charles de Gaulle li qalli France has lost a battle but France has not lost the war. U jien qed nitlef ukoll. Ħlief il-piż. Ġieli jirbaħ il-ġuħ. Ħafna drabi hu messek tistħi. Ġieli jirbaħ l-ikel. Ma nkellmekx. Jiġu ġranet fejn ma nkunx naf se naqbad nagħmel bl-uġigħ li nħoss fl-istonku. Tingiż, tingiż, tingiż qawwi u ma jaqta' xejn. Donnhom l-għanez waħda waħda jinfduni u jtaqqbuni imma jien soda u ma nċedix malajr. Trid tkun ċuċ biex iċċedi għal ftit tingiż. U t-tingiż fuq kollox, mhux ikrah għal kollox. Jien soda, jien ma naqax. Hawn jien miegħek. Biex intaffi l-ġuħ, niekol il-kotba għax dawk qatt ma jmiruni u jnessuni ftit li żaqqi tkun qed tgorr. Jew nimxi. Jew niġri. Niżilt app fuq il-mobile biex nibda nkejjel il-passi u l-piż. U bil-pocket money qed inġemma' għal miżin ġdid. Rigal tal-Milied. Għalija stess. F'kamarti. Brava! B'hekk ħadd ma jbagħbas iż-żero u nkun naf kemm qed niżen eżatt. Issa nixtieq nistieden lil Lien biex tiġi hawnhekk. Kif inti? Tajba, grazzi. Tajba, grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Tal-li stedintuni. Nibdew bl mistoqsija. Mela, waħda daqsxejn ovvja. X'nebħek tikteb l-istorja ta' Gramma? Għalfejn l-anoressija u x'inhu l-interess tiegħek f'din il-kundizzjoni? Sewwa. Bdiet minn esperjenza personali, kif dik li semmejt qabel fil-verità, u minn hemmhekk ħassejt li rrid nikteb. Ħadet iż-żmien, u bl-ebda mod dal-ktieb ma huwa xi test xjentifiku jew xi manwal kif tirkupra mill-anoressija, u allura ħa ż-żmien sakemm Kont għaddejja mis-sitwazzjoni, imbagħad wasal iż-żmien biex nirrikonċilja l-ħsibijiet tiegħi u npoġġi kollox f'perspettiva. U għalhekk il-ktieb fil-verità huwa fuq l-anoressija imma huwa fuq ħafna affarijiet oħrajn li ġġib magħha l-anoressija. Jiġifieri l-punt tat-tluq kien wieħed personali, però Minn hemmhekk jidħlu ħafna affarijiet oħrajn u ġrajjiet oħrajn. Lil sħabi dejjem ngħidilhom qatt m'intom ħielsa mill-fatt li tistgħu tkunu b'xi mod parti minn dak li qed nikteb, kif jagħmel kull kittieb fil-verità. Jassorbi u jgħaġġen l-affarijiet flimkien. Bl-ebda mod m'hija l-istorja tiegħi lanqas imma naħseb illi stajt nikteb fuqha forsi b'ċertu sensittività jew ċerta perspettiva għaliex kont hemmhekk. Tajjeb. Issa, inti ktibt ir-rumanz konxjament bħala rumanz għaż-żgħażagħ. Kien fil-fatt ir-rebbieħ tal-konkors letterarju Kitba għaż-żgħażagħ kif semmejt qabel. Kemm tħoss li hu importanti dan il-fattur fl-evalwazzjoni kritika tax-xogħol tiegħek? Għandu jagħmel differenza l-fatt li l-ktieb jaf jgħin biex il-qarrejja jbiddlu jew itejbu l-viżjoni tagħhom ta' nies li jbatu mill-kundizzjoni tal-anoressija? Sewwa. Dinteressanti ħafna l-mod kif nikkategorizzaw il-kotba, x'inhu għaż-żgħażagħ, x'mhuwiex għaż-żgħażagħ. Grazzi għall-premju fil-fatt nassiguraw illi kull sena tal-inqas joħorġu żewġ kotba illi huma mirati għaż-żgħażagħ. Sa ftit snin ilu qabel ma ħareġ Riħ Isfel u Frejp u Trevor ukoll kien diġa' beda jtina xogħlijiet immirati xi ftit jew wisq għaż-żgħażagħ imma l-ixkaffa tal-young adults biex ngħidu hekk kienet prattikament vojta. U dan huwa ġeneru interessanti ħafna, ġifieri barra popolari immens, u fil-fatt studju li kien interessani ħafna wera kif ħafna adulti qegħdin jaqraw il-kotba ż-żgħażagħ. U allura mbagħad il-mistoqsija li ssegwi kienet x'hemm milli qed jagħmel il-kotba ż-żgħażagħ interessanti għall-kbar. Fost l-oħrajn ħarġu aspetti bħal mhuma jien naf jekk hemm Harry Potter l-element fantastiku illi jaffaxxina lill-kbar ukoll. U allura naħseb fil-fatt wieħed mill-ingredjenti ta' Ktieb tajjeb għaż-żgħażagħ huwa li jinqara mill-kbar u jieħdu gost bih daqs li kieku huwa, ħa ngħidu hekk, intenzjonat għalihom. L-udjenza tilgħab parti importanti ħafna, jiġifieri quddiem għajnejja żammejt l-istudenti li kont ngħallem, ġieli żlaqt, għaliex b'xi mod nirrakkonta aspetti miż-żgħożija tiegħi u ninsa li llum hemm xi ftit jew wisq ta' differenza. Imma ż-żgħażagħ dejjem baqgħu ċentrali quddiem għajnejja u naħseb illi llum il-ġurnata nħossni kunfidenti anki li qed naħdem ma' iktar żgħażagħ illi nisma' xi jridu u niffoka fuq dak illi finalment ukoll jixtiequ jaqraw. Kif għedt qabel, il-ktieb bl-ebda mod m'huwa manwal jew se jiftaħ għajnej dak li jkun b'mod didattiku. Il-ktieb sempliċement qiegħed jitkellem fuq l-anoressija u jagħti din il-perspettiva ta' persuna illi għaddejja minnha. Issa mbagħad sta għall-qarrej illi jaffettwah b'mod differenti. Ġieli min kien għaddej mill-anoressija u qara l-ktieb qalli rnexxielek tleħħen dak li jien għaddejt minnu jew li kont qed naħseb. Nies oħrajn ġew konxji ta' xi tfisser li tkun anoressiku, għal ħafna nies hemm barra Jista' jkun li l-anoressija tfisser nisa fuq il-catwalk li qed jagħmlu hekk biex jitkessħu, meta assolutament mhuwiex hekk. Jiġifieri, jekk xejn il-ktieb iwassal perspettiva oħra fil-verità, jiġifieri dan huwa, nażżarda ngħid, l-uniku ktieb li bil-Malti li jiffoka speċifikament fuq l-anoressija, ma ovvjament bl-Ingliż u b'lingwi oħra hemm viżibilju ta' kotba li jitkellmu fuq hekk, kollha jwasslu perspettivi differenti tas-sitwazzjoni. Ekku. Mela, mistoqsija marbuta ma' dak li konna qed ngħidu qabel ukoll. Inti għandek żewġ pubblikazzjonijiet, Gramma u Inħobbok, traduzzjoni ta' xogħol għat-tfal, flimkien ma' ktieb ieħor għat-tfal li ttraduċejt ma' Claire Azzopardi. Hemm bħal pattern ta' xogħlijiet maħsuba jew għaż-żgħażagħ jew jew għat-tfal. U qed naraw il-bidu ta' karriera twila għala Trevor Zahra jew forsi għandek f'moħħok li eventwalment tikteb rumanz jew ġabra ta' stejjer f'ġeneri aktar miftuħa? Semmejt li kittib kbir ħafna, mhm. tibda tila l-pressjoni. Fil-verità kif għedt qabel ukoll, għamilt żmien fejn esperimentajt ħafna naħseb iktar milli qed nagħmel bħalissa anki b'kitba teatru, poeżiji, kien kien perjodu ta' esperimentazzjoni li għeni biex nasal niffoka fuq dak li rrid nikteb fuqu. Fejn tidħol kitba tfal, iktar ma naqra picture books, iktar ma naqra kotba, nintebaħ li hemm sensittività li forsi għadni m'iniex daqshekk preparat għaliha, u minkejja li nipprova nikteb 'l hemm u 'l hawn, naħseb illi għad irrid nilħaq sensittività oħra għax il-kitba tfal, ovvjament, delikata ħafna. Fejn jidħlu xogħol il-kitbiet għaż-żgħażagħ naħseb hemmhekk fejn inħossni l-iktar komda u, fil-fatt, issa Ili xi ftit għaddejja bih, jeħtieġ l-aħħar rankatura, għandi rumanz ieħor kważi lest għaż-żgħażagħ u ideat hemm kemm trid. Bħal dejjem jidħol il-ħin u l-impenn fil-verità. Però wkoll dalwaqt, issa dalwaqt relattiva ħafna, nittama li joħorġu l-poeżiji li kont qed naħdem fuqhom għal dawn l-aħħar snin. Bdejt bil-poeżija fil-fatt, forsi qatt ma tlaqt minnha għaliex b'xi mod f'kitbiet oħrajn dejjem joħroġ xi element ta' poetiċità. Ehm, u nittama fil-fatt illi ehm, joħroġ il-ktieb tal-poeżiji ehm, u allura nkun ikkontribwixxejt ukoll l-isfera tal-poeżija. Tajjeb. Zgur li l-esperjenza tal-publikar tal-ewwel ktieb isservi ta' lezzjoni kbira għal kittieb. Probabbilment li jitgħallem x'jaħdem u x'ma jaħdemx fil-prattika. Ir-relazzjoni mal-pubblikatur u l-editur Hija importanti immens. Dment li dawn ibiddlulek it-test bl-ideat u l-prijoritajiet tagħhom. Kif kienet l-esperjenza tiegħek fil-pubblikazzjoni ta' Gramma u x'tgħallimt minnha? Sewwa, mela, l-ewwel nett peress li l-ktieb rebaħ premju l-ewwel u mbagħad beda l-proċess tal-editjar u l-pubblikazzjoni wara, kien xi ftit differenti l-proċess minn proċessi oħrajn ta' kif tasal biex tippubblika ktieb. Madanakollu kien hemm l-editur li kien Noel Tanti, imma nħossni grata wkoll ħafna li kull min qara l-ktieb, ehm, inkluż nies li ħanejdu hekk eh, ma jaħdmux fil-qasam letterarju ma li jagħtuk il-perspettiva tagħhom ehm, u tkun tisma' ftit kif ħajintla anki mill-pubbliku ġenerali biex ngħidu hekk. Jiġifieri kien hemm vuċijiet differenti anki li kontribwixxew fil-proċess tal-editjar. Il-proċess tal-editjar interessanti ħafna, jiena dejjem ngħid Il-proċess tal-idea fih battikata, qisu l-ewwel battikata imma sakemm ikollok l-ewwel draft u mbagħad minn hemmhekk ħalli tibdel kollox imma għandek l-ewwel draft quddiemek. U nbidel, fil-fatt inbidel gramma mill-ewwel draft u llum il-ġurnata ovvjament inħares lejh u nara li jista' jkun hemm affarijiet oħra xi jitjiebu imma kollox parti minn dan u tgħallimt ħafna, tgħallimt ħafna U naħseb bħal kull l-ewwel ktieb ieħor ikun it-tarbija tiegħek u għall-ewwel anki diffiċli titilqu minn idek eh, biex tagħtih il xi ħadd ħalli ifellu ħanidu mhm. hekk u janalizzah u jeditjah. Imma mbagħad Tant tkun esperjenza sabiħa tal-inqas fil-każ tiegħi li tkun trid iktar minna bħad droga li mhm. tissemma fi gramma. Tajjeb, issa hawnhekk għandna dawn il-kodba tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Ekku, mela, ġibt kodba illi l-għunet toġbuni ħafna, imma iktar minn hekk ukoll fetħu li perspettivi u bibien toroq differenti. Um, the Curious Incident of the Dog at Night Time, ktib li joġobni ħafna, mhux biss għal kontenut um, jitkellem fuq uh, eh, zazuh illi għandu l-Asperger syndrome, imma u koll għal mod kif inu miktub, per eżempju, kull kapitlu huwa prime number, ma jintużawx il-numri tas-soltu. Minkejja li qed jitkellem fuq sitwazzjoni xi ftit jew wisq gravi imma anki t-ton li jirrakkonta l-ktieb bih iġegħlek titbissem għaliex anki fis-sempliċità tiegħu imissillek tbissima u jgħid l-affarijiet kif inhuma u allura jirnexxielu joħloq dan l-element komiku wkoll. Kien ktieb illi tant għoġobni u qrajtu malajr illi mbagħad ukoll tlajt l-Ingilterra biex nara l-aħħar rappreżentazzjonijiet tad-dramm. U hemmhekk allura ukoll interessanti din it-tranżizzjoni mill-ktieb għad-dramm fil-fatt. In the Country of Men ta' Hisham Matar u awtur illi semmejt il-festival l-ewwel illi kien magħna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta eh, u fil-fatt bdejt naqra xogħlijiet tiegħu eh, propju għax kien mistieden tagħna, rrid inkun preparata ehm, għalih. Hawnhekk f'dan il-każ għandna wkoll il-perspettiva ta' tifel, Sulejman, li qed jirrakkonta din l-istorja u din tinteressani ħafna l-vuċi li qiegħed iħaddem l-awtur, speċjalment meta ma tkunx vuċi ta' xi ħadd li hi l-età tal-awtur innifsu. Kotba mill-isbaħ ta' Hisham Matar, l-Ingliż tiegħu Mexxej ħafna, imma elokwenti u rfinat, u naħseb huwa l-każ illi meta għandek storja tajba u craft tajjeb tal-kitba tarhom jingħaqdu flimkien f'xi ħaġa bħalma hi xogħlijiet ta' Hisham Matar fil-fatt. The Vegetarian qajjimli kurżità kbira għaliex jien veġetarjana kif jaf kważi kulħadd. Jgħidu li l-veġetarjani l ħaġa li jgħidu li huma veġetarjani, probabbilment. Ehm, imma f'dal ktieb huwa miktub mod sublimi ħafna u jilħaq livell ta' rakkontar ehm, jirrakkonta din l-istorja ta' din il-mara li mhix sempliċement veġetarjana imma tasal sal-punt li trid issir siġra u dan il-vjaġġ li tgħaddi minnu din il-metamorfożi ehm, u l-kumplikazzjonijiet kollha li jinqalgħu matul it-triq, interessanti ħafna l-mod kif tagħmilha, maqsum fi tliet partijiet. Dan huwa ktieb ukoll illi fetaħli ftit tieqa għad-dinja ta' kitba u films Koreani u allura għalhekk kien ċentrali ħafna. Interessanti wkoll il-fatt li huwa traduzzjoni, xi ħaġa li nħobb naqra wkoll. U fil-każ ta' Margaret Atwood ukoll da kien ma kienx l-ewwel ktieb li qrajt tagħha, ma kien wieħed minn tal-ewwel, The Penelopiad, u l-istess fetaħli l-kamra enormi, jew ma nafx labirint ta' kotba ta' Margaret Atwood. Huwa interessanti għaliex huwa rakkuntar mill-ġdid tal-istorja ta' Odissew imma mill-perspettiva ta' Penelope. U allura mhux biss ir-rakkuntar innifsu imma il-mod kif Atwood tasal biex tirrakkonta mill-ġdid storja li ilha tingħad is-sekli u dak li nsib interessanti ħafna fih. Tajjeb. U dawn qed naraw ftit minn kodba tiegħek u xek. Ekku, ekku, hemm ukoll tikka Malti mit-textbook tal-primarja li niktbu jien u Clara Zoppardi ma' Merlin Publishers. bl-għajnuna wkoll ta' Rachel Portelli. Qegħdin fil-fatt tim sħiħ ta' nies milli naħdmu fuq dawn il-kotba u tieħu gost tara t-tfal fl-iskejjel li qegħdin jużawhom. Hawnhekk fejn nikteb xi stejjer għat-tfal. Jidħlu hemmhekk fin fin bħala parti minn dan il-ktieb. Wasalna fi tmiem l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ Imb'Wiċċ.